Кабер янында Коръән укуга карата нинди хәдисләр һәм нинди дәлилләр бар? Бүген шуларны карап үтик. Беренчесе, Ибнуль Умардан килә. Ибнуль Умар кешене җирләгәннән соң, шул кабер янында Бәкара сүрәсенең тәүге һәм азакы аятьләрен укый торган булган. Бу хәбәр килә Бәйхәкыйдә 7068-нче булып. Ләкин бу хәдиснең чылбырында Абдуррахман ибнуль-Ала ибнуль-Ләҗләҗ дигән кеше бар һәм ул кеше билгесез хәбәрче булып санала. Шуңа күрә дә бу хәдис загыйфь ялган булып санала һәм бу хәдисне дәлил итеп алып булмый. Икенче хәдис, Кем зыярат яныннан үтеп китеп барган вакытта унбер тапкыр Ихлас сүрәсен укый һәм шул Коръән укудан булган савапны зыяратта яткан мәетләргә багышлый, ул кешегә шул тиклем савап язылыр, күпме шушы зыяратта мәетләр ята. Бу хәдис шулай ук уйлап чыгарылган һәм ялган булып санала. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу сүзләрне әйтмәгән. Шуңа күрә дә бу хәдисне дәлил итеп алып булмый һәм ул хәдис буенча гамәл кылу дөрес булмас. Өченче хәдис. Кем, зыяратка кереп, Ясин сүрәсен укыса, шушы зыяратта яткан мәетләрнең кабер газаплары җиңеләйтелер. Һәм бу кешегә шул тиклем савап язылыр, күпме шушы зыяратта мәетләр ята. Бу хәдиснең хәтта иснады да юк. Димәк, чылбыры. Бу хәдис кемнән килгәне дә билгеле түгел. Шуңа күрә дә бу хәдисне шулай ук дәлил итеп алып булмый һәм аның буенча гамәл кылып булмый. Дүртенче хәдис. Кем җомга көнне үзенең әти-әнисенең кабере янына барып, шунда Ясин сүрәсен укый, ул кешегә гөнаһлары гафу ителер диелгән. Бу хәдис шулай ук уйлап чыгарылган хәдис булып санала. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу сүзләрне әйтмәгән. Ул үлгәннән соң, бөек сәхабәләр үлгәннән соң, күпмедер вакыт үткәннән соң, ниндидер кеше шушы сүзләрне уйлап чыгарып, әйтеп һәм шушы сүзләрне пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә язган ялганлап. Һәм шушы хәбәр Еллар аша, буатлар аша безнең көннәргә кадәр килеп җиткән. Ләкин, бу хәдис, без аңларга тиешбез, ул уйлап чыгарылган, димәк, пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйткән сүзләр түгел бу. Шуңа күрә дә бу хәдис дәлил була алмый һәм бу хәдис белән гамәл кылу да дөрес булмый. Күрүебезчә, Кабер янында Коръән укуга карата сахих, көчле, яхшы хәдисләр юк. Ә нинди гамәлгә карата сахих хәдис бар микән? Шуны карап үтик. Мөслим хәдисләр җыентыгында 963 булып бер хәдис китерелә, кайда Гайшә радыяллаһу анһа Пәйгамбәребез салләллаһу аләйһи вәссәләмгә сорау бирә, Мин зыяратка кергәч, нәрсә дип әйтим? ди. Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйт дия дә, аны бер догага өйрәтә. Аиша радыяллаһу анһа Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм өчен иң кадерле һәм иң яраткан кешеләрнең берсе була. Әгәр дә зыяратта, кабер янында Коръән уку, саваплы, дөрес, изге, Аллаһ сөйгән гамәл булса, Ул һичшиксез шушы гамәлне үзенең иң яраткан һәм сөйгән кешесенә өйрәтеп калдырган булыр иде. Ләкин ул нәрсә дип әйтә? Коръән укы дип әйтми, менә шушы доганы әйт дип әйтә. Шуңа күрә дә, без Аллаһ каршында уңышка ирешәсебез килә икән, савап аласыбыз килә икән, җәннәткә керергә телибез икән, без, тайпылмыйча, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең юлыннан барырга тиешбез. Шул вакытта без бу дөньяда да, ахирәттә дә уңышка ирешәчәкбез, иншаАллаһ.